Helo a chroeso i'r um, chweched fideo yn y cyfres yma nawr. Um, felly, tro diwethaf, wnaethon ni edrych ar um, datganiadau os, if statements, a sut chi'n gallu gwneud penderfyniad o fewn rhaglenni. Um, a tro yma, ni'n edrych ar iteri, neu iteriad. Mae hwnna'n golygu ailadrodd rhywbeth, neu um, dynyddio dolenni, sef loops. Okay, so iteriad, iteration, neu y, y proses o iteri, the process of iteration. Uh, ailadrodd, so just repeating something. Okay, so ni'n gallu defnyddio dolenni i ailadrodd unrhyw gyfarwyddiadau chi eisiau, os chi eisiau fe digwydd mwy nag unwaith. Okay, a ni'n Gallai pob tro ni'n neud rhywbeth unwaith yn un iteriad. Os chi'n neud e mwy nag unwaith, chi'n iteru. You are iterating. Iawn, felly tasg 4.1. So mae rhaid ni cyfarwyddo'r gymeriad i ddweud helo am dwy eiliad 5 gwaith. Okay, mae cliw fan hyn ar y dde. Mae rhaid i ni defnyddio y bloc ail adrodd. Felly, o fewn Scratch, gallwch chi ffeindio yn rheoli, mae bloc ail adrodd, a beth ni eisiau i ddigwydd oedd bod y cymeriad yn dweud helo am doeliad pimp gwaith. Felly gen i roi banner wyrdd i actifadu y cod yma, a ni eisiau fe pimp gwaith, nid dig. Na, os fi'n gwasgu hwn, a gweud helo. A chi ddim yn gweld yn newid, mae'n neud e pum gwaith. Mae'n mynd i parhau am deg eiliad. A wedyn stopio. Ie? Yeah? Os chi eisiau gweld hwnna, Yn fwy amlwg, os fi jyst yn rhoi bloc aros am ychydig bach, mae chi'n gweld, mae'n dweud, mae'n mynd i ffwrdd, mae'n dod yn ôl, a mae'n neud e pimp gwaith. Iawn. Felly, o, nes i anghofio ddangos y um, siart llif, ond os ni ddangos y siart llif am y tasg yma, Fe, so ni'n dechrau trwy gwasgu'r barn yn werth, ni'n dweud helo am dwy eiliad, a wedyn ni'n ystyried, ydyn ni wedi dweud e pum gwaith? Os ni ddim, ni'n mynd nôl. Os ni wedi, unwaith ni wedi dweud e pum gwaith, wedyn ni'n gorffen y rhaglen. Iawn? Yeah? Felly rhaglen digon syml i ddechrau gyda tasg 4.1. Nawr tasg 4.2. Gan ddefnyddio'r estyniad pin, gwnewch chi'r cymeriad lunio sgwar gan ddefnyddio bloc ailadrodd. Meddyliwch pa gyfarwyddiadau y byddai angen chi lunio sgwar a sawl gwaith y byddai angen chi ailadrodd y cyfarwyddiadau yna i'w wneud. Okay. Felly dychmygu, os ych chi'n Robot, a chi eisiau gwneud sgwâr ar y llawr, pa cyfarwyddiad, cyfarwyddiadau bydd angen i chi wneud er mwyn gwneud sgwâr? A pa cyfarwyddiadau ydych chi'n ailadrodd er mwyn gwneud y proses i gyd? Iawn. So, eto, i ddefnyddio estyniad pin, cofiwch yn Scratch, ar y goeled ar y chwith, gwasgu'r ychwanegu estyniad, a wedyn pin. Ond wedyn bydd gennych chi'r blociau yma, y rhai gwyrdd. A ni eisiau cymryd i wneud sgwar. Felly, tasg i chi, ceisio'ch wneud e. OK, dyma'r siart llif i helpu chi. 4.2. Felly, ni'n dechrau gyda banner werth. Ni'n gosod y pen i lawr. Symud ymlaen. Troi 90 gradd i'r dde. Wedyn ystyried, ydyn ni wedi gwneud e pedwar gwaith? Os na, ni'n gwneud e eto. Ac eto, ac eto. Unwaith ni wedi ail-adrodd y dwy cam yma, pedwar gwaith, wedyn ni'n gorffen. So, y dwy cam dylai fod o fewn y dolen, inside the loop, Yw symud ymlaen a troi nawr i'r gradd dde. Dyna lle chi'n mynd nôl i. Mae'r ddwy yma o fewn y dolen. Ceisio chi, gosgi pôls, a wedyn dech nôl pan chi'n ei gorffen. Oce. Okay. Felly, blog cyntaf wrth gwrs, banner werdd. Fi eisiau gosod y pen i lawr, neu'r pen i lawr. Okay. Wedyn fi eisiau symud ymlaen. So mae angen cymeriad yma symud ymlaen. So yn symudiad. Ni'n gallu symud. Nawr mae falle mae deg yn rhy fach. So gan i newid ei fod yn 100. A wedyn ni eisiau troi 90 gradd i'r dde. Uh, fan hyn. Trwy i'r dde, so cloc, clocwedd. 90 gradd. Ond, ni eisiau ailadrodd y dwy cam olaf na, a ni eisiau wneud e pedwar gwaith. Felly, fi eisiau ailarwydd just y dwy cam yma pedwar o gwaith. Felly, mae angen rheoli. Fi'n gwybod faint o weithiau fi eisiau ailadrodd, felly fi'n defnyddio y bloc yma. Fi'n gwybod yn union faint o weithiau fi eisiau gwneud e, sef pedwar. A dyna diwedd y rhaglen. Sdim angen gwneud unrhyw beth arall. Felly, Nath y cath wneud hwnna'n gyflym, gyflym iawn. Ond chi'n gweld, mae wedi symud ymlaen. Mae wedi troi i'r dde 90 gradd, symud ymlaen, troi i'r dde, symud ymlaen, troi i'r dde, symud ymlaen, troi i'r dde. A mae wedi creu sgwar. Felly mae hynny'n ateb y tasg 4.2. Pedwar pwynt tri wedyn. Gwnewch amseredd sy'n cyfri i lawr o 30 eiliad nes bod yr amser yn cyrraedd 0. Dim ond unwaith yr eiliad dylai chi gyfri i lawr. So, unwaith yr eiliad dylai chi cyfri i lawr un. Na, mae hwn yn defnyddiol iawn os chi'n creu gemau yn Scratch neu unrhyw rhaglen sydd angen rhyw fath o uh, amserydd ynddo fe. So mae'n defnyddiol i gwybod sut i wneud hwn. So gael ddangos y uh, siart llif. Fi'n credu mae dwy ffordd wedi wneud hwn, os. Felly, gan i edrych ar un o'r chwyth gyntaf. So, yn yr un yma, fi'n dechrau gyda Benywerdd. Mae angen fi gosod amser i 30, so bydd angen newidyn fan hyn, i gosod y amser. Aros un eiliad, a newid amser gan minus 1. Wedyn, fi'n ystyried, ydy fi wedi wneud e 30 gwaith? Os na, fi'n ail adrodd y dwy cam yma eto. Os ti wedi, fi'n gorffen. So mae hwn yn union yr un peth ar y rhaglen diwethaf, ond tro yma mae gen i newidyn sydd yn cyfri i lawr. Yr un ar y dde, y gwahaniaeth fan hyn yw just y dolen a'r um, y amod o fewn y dolen. So fan hyn, mae fe jyst yn cyfri. Ydyn ni wedi gwneud 30, 30 gwaith. So, jyst ail adrodd 30 gwaith. Ond fan hyn, mae'n ystyried ydy'r amser yn hafal i 0. So mae'r ddau yn gwneud yr un peth, ond mae'r un ar y dde yma bach yn well am reswm. Os y fi eisiau newid faint o amser, oedd gen i. So mae hwn, mae'r ddau yma'n neud amseroedd o 30 eiliad. Ond, os fi eisiau newid ei 60, yn yr un o'r chwyth, mae'n rhaid i fi newid y bloc yma, gosod amser i 60, a mae'n rhaid i fi newid y bloc y dolen, ailadrodd 60 gwaith. Ond, gyda'r un ar y dde, Mae jyst angen i fi newid hwn, gosod amser i 60, ond ni dal eisiau amser i cyrraedd 0, so ddim rhaid chi newid unrhyw beth arall, jyst un rhif. Felly dyna pam mae'r un ar y dde bach yn well. Felly, fe eisiau chi roi cynnig ar wneud y tasg yma. Gwasgwch uh, stop, a wedyn gwasgwch play unwaith chi wedi gorffen. Ia, yeah. Felly, fi'n mynd i gorfod gwasgu un peth gyda'r pin, sef delay popeth. So, jyst mynd i roi mewn fan hyn. Chi'n gallu just gwasgu ar y bloc dwy waith. A bydd hwnna'n gwneud y bloc na ar ben ei hunan. So, tasg yma, mae angen pan fydd y banner werdd wedi clicio, a mae angen newidyn o'r enw amser. So, creu newidyn. Amser. A'r peth cyntaf oedd gosod amser i 30. Wedyn, fi'n aros un eiliad. So yn rheoli, aros un eiliad. A fi'n newid fy newid yn amser gan uh, minus 1. So, nôl i newid yna. Newid amser gan minus 1. Bydd yn fas bod chi heb roi gosod fyna, neu newid. So mae'n cyfri lawr, mae'n aros eiliad, mae'n cymryd un i ffwrdd. A nawr ni eisiau ailadrodd y dwy cam yma. A chi'n gweld, ni ddim eisiau ailadrodd yr un yma, neu bydd e wastad yn gosod amser yn ôl i 30, mynd lawr i 29, a wedyn mynd nôl i 30, 29, ac jyst newid rhwng y dwy rif na. Felly mae jyst eisiau ailadrodd y dwy bloc yma. Felly yn rheoli. A sawl gwaith ni'n neud e? Wel, os yn ni'n gwneud un o'r chwyth, gael ei wneud hwn yn gyntaf, fi jyst eisiau ailadrodd 30 gwaith. So gyd sydd angen yw ailadrodd y ddwy bloc na. 30, A dyna fe. A gan i weld os mae'n gweithio. Iawn, mae'n cyfri lawr. A dylech chi gweld os fi jyst yn cael gwared o hwn. Bydd e'n stopio ar zero. Okay. So mae hwn yn gweithio'n iawn. Ond fel ni'n gweud, mae ffordd bach yn well o wneud e. Mae'n bach fwy cymhleth, ond mae fe'n well oherwydd y reswm mae dweud y yn gynharach. So fan hyn, fi eisiau newid sut mae'r dolen yn gweithio. Felly, os fi jyst yn gwneud uh, dolen am byth, Na, sori, nid dylai am byth. Ond ail adrodd hyd at. Okay, nawr mae rhyw amodyn, uh, amod. So mae angen rhoi rhywbeth mewn fel hyn i dweud pryd mae hwn mynd i stopio ail adrodd. A ni'n neud hwnna pam mae'r amser yn hafael i zero.

OK, a mae hwn yn mynd i cyrraedd y holl ffordd lawr i 0. So fi sy'n gwneud hwn. A mae'n stopio eto ar 0. So mae'n gweithio. Iawn, so dyna'r rhaglen wedi gorffen am ryd hwn. A chi'n gallu defnyddio hwn fel amserydd mewn unrhyw gêm. A mae'n jyst yn cod eitha defnyddiol i gwybod sut i wneud. A nôl i tasg 4.4 nawr. So, gadewch i'r defnyddiwr nodi geiriau a chael y cymeriad i'w ddweud nhw. Os ydyn nhw'n teipio stop, yna stopiwch y rhaglen. Ond, os ydyn nhw'n dweud unrhyw beth arall, yna gofynnwch i'r cymeriad dweud beth maen nhw'n ei teipio. Iawn, so mae rhaid chi gofyn um, i defnyddiwr i teipio mewn gair. Os maen nhw'n dweud stop, mae fe'n stopio'r rhaglen, ond pa bynnag arall gair maen nhw'n dweud, mae cymeriad yn mynd i ailadrodd fe nôl iddyn nhw. Okay, just dweud y gair iddyn nhw, nid ailadrodd fel dolen. Ond, mae'r rhaglen mynd i parhau i ofyn i nhw nes bod nhw'n teipio y gair stop. Felly, gawn ni edrych ar y siart llif. So, ni'n dechrau gyda banner werth. Ni'n gosod gair i blank, so dim byd. So, ni'n gallu rhoi dim byd yn y bloc yna, gosod gair i blank. So, mae angen newidyn o'r enw gair, a ni'n gosod y werth i fod yn dim byd. Wedyn ni'n gofyn cwestiwn. Gofyn defnyddio'r i fewn bynnu gair. So rhaid ni ysgrifennu rhywbeth o gair. A ni'n gwirio ar i'r gair yn stop. Os mae fe'n stop, ni'n stopio'r rhaglen, gorffen. Ond os mae fe ddim, nac ydy, ni'n dweud y gair o'n nhw wedi gweud, so all brynu hwn herwydd mae'n dangos ar y sgrin, a wedyn ni'n mynd nôl i'r cwestiwn eto. A ni'n ailadrodd hwn. Iawn? Felly, dim lot o blociau yn yr un yma. Ceisiwch wneud hwn um, eich hunan. Gwasgu stop ar y fideo, a wedyn dewch nôl a gweld sut fyddai'n wneud e. Iawn. Gawn ni gael gwared o'r rhain. So mae angen newidyn. Ni'n gwybod bod angen newidyn o'r enw gair. Felly mynd i ail-enwi y newidyn sydd dyfu yn barod. Cael ewen gair. Okay, mae gen i gair. A fi'n gosod e i dim byd o gwbl. So nid just zero, ond dim byd. Cael gwared o fe. A chi'n gweld, mae fe'n blank. Wedyn, oedd rhaid i fi gofyn cwestiwn. Felly, yn Scratch, y bloc yw... O, synhwyro. Gofyn. Um, falle, ysgrifennwch air. Cofiwch, mae angen treiglad ar ôl berfau gorchmannol, berfau sy'n gofyn gyda wch. Felly, treiglad i hwnna. Alla rhoi colon da hefyd. Wedyn, mae'n rhaid i fi gwirio, ydy'r gair maen nhw wedi typio mewn, yr un peth, mae'n hafal i, stop. Felly, os eisiau gwirio rhywbeth, ni'n gallu rhoi um, bloc os. Okay. Mae cwpl o ffyrdd o wneud y rhaglen yma, so fi jyst yn meddwl am y ffyrdd wahanol. Fi'n mynd i cadw fe fel hwn am nawr. Felly, os mae'r gair yn stop, beth yw'r becso am um, kind of a case, sy'n ots os mae'n llythyrau fach neu fawr mewn scratch. A os mae'r gair, so y newidyn, beth bynnag sydd wedi storio fel gair, yn hafod i stop. Ond beth fi heb wneud fan hyn yw gosod gair i fod yn uh, yr ateb i'r cwestiwn. Felly mae angen hwn hefyd. Gosod gair i ateb. Os mae gair yn stop, wedyn, ni'n, wel, fi'n gweud stopio'r cyfan, ond mae'n gweud aros y cyfan. Os dwi e ddim, mae rhaid i ni mynd nôl. Mae'n ni ail adrodd pob tro. Felly, gallwn ni roi am byth. Felly beth sy'n digwydd? Ni'n gosod y gair i dim byd. Wedyn ni'n gofyn Um, I ysgrifennu gair mewn, mae'r person yn ysgrifennu gair, mae'n cael ei storio yn y newydyn, a wedyn ni'n cymharu y gwerth y newydyn gyda y gair stop. Os mae fe er, yn, os maen nhw wedi type mewn stop, ni'n stopio'r rhaglen. Os na, ni jyst yn mynd nôl a gofyn eto. Os gen i profi bod hwn yn gweithio. Just unrhyw beth. O, fi wedi anghofio rhywbeth. Mae rhaid i'r cymeriad dweud y gair. Felly, beth gallwn ni wneud? Os o'n hoffi y ffordd fi'n wneud hwnna, ond... Os mae fe'n wir, ni'n stopio. Os na, ni'n symud ymlaen i dweud y gair. So, gallu rhoi gair mewn. Okay. So, beth bynnag fi'n teipio mewn, banana. Mae cymeriad yn dweud banana am dwyliad, a wedyn mae'n mynd nôl i gofyn. Ond, os fi'n gweud stop, mae hwn yn wir, felly mae'n mynd i aros y rhaglen, uh, stopio'r rhaglen. Iawn? Felly dyna un ffordd o wneud e. Mae yna ffyrdd arall Um, Sa'n hoffi y ffordd fi'n dweud am byth fan hyn. A rhain hefyd. Beth gallwn ni wneud yw defnyddio ail adrodd hyd at Cael hwn fel y amod. A wedyn, os fel arall. Aros y cyfan. Oh, and actually, I'm middle am hwn nawr. Gair equal stop. Mae'n ma ni goffi roi y amod hwn mewn dwy waith ffordd yma. Ond eto, mae'n ffordd arall o wneud e. Bydd dal yn gweithio. Os fi'n rhoi mewn unrhyw gair, mae'n dweud e. Ond os fi'n tipio mewn stop, Mae'n mynd i stopio'r rhaglen. Iawn. Fi'n siŵr mae ffordd, goro, uh, ffordd gwell eto o wneud hwn, ond fi'n mynd i gadael efo hwn am nawr. Ni wedi ateb y problem. Felly, dyna oedd tasg 4.4. Tasg 4.5. Cyfarwyddwch y gymeriad i ddweud y holl eil rifau rhwng 0 a 10, gan, gan gynnwys 0 a 10. So mae hwnna'n tasg her. A mae hwn yn tasg sydd yn rhywbeth eitha pwysig, rhywbeth chi'n ddefnyddio eitha lot yn rhaglenni, um, yn ymwedig um, pan ydych chi'n mynd yn ei bach yn henach. Felly os chi'n gallu deall y cysyniad tu ôl hwn, bydd yn helpu chi loads um, os chi'n mynd ymlaen i wneud cyfrifiadureg yn ysgol uwchradd neu hyd yn oed yn prifysgol. Felly, y tasg her, 4.5, gan ni edrych ar y siart llif ar ei gyfer. Felly, ni eisiau gosod rhif i 0 i ddechrau gyda. Dweud y rhif, so ni dweud 0. Newid y rhif gan 2, a hedd cofio ni'n cyfri i fyny, ni just eisiau eilrifau, so dim ots am y odd rhifau. A wedyn ni'n gwirio, ydy'r rhif yn fwy na deg? Os na, ni'n mynd nôl a ni'n dweud rhif. A ni'n cario ymlaen mynd, so byddai'n cyrraedd deg. Ydy'r rhif yn fwy na deg? Wel na, mae deg yn haf alu deg. Felly mae'n mynd nôl, mae'n dweud y rhif deg, newid e i gan 2, sef 12. Ydy rhif yn fwy na deg? Wel, mae 12 yn fwy na deg, felly ni'n stopio. A mae ddim yn dweud y rhif 12. So mae hwn yn dweud pob eilrif rhwng 0 a 10. Felly, mae angen wedyn o'r enw rhif. Gosod rhif i fod yn 0. Wedyn, ni'n ail adrodd hyd at rhif yn fwy na deg. A beth ydy'n ni'n adrodd? Wel, tu fewn y, y dolen, ni'n dweud y rhif, a ni'n newid y rhif gan 2. So ni'n dweud rhif, so rhif sydd wedi storio yn y

Wyth. Deg, a mae'n stopio. Dwi ddim yn gweud 12. Chi'n gweld, mae'r newidyn wedi mynd lan i 12, ond unwaith oedd wedi, check, oedd wedi gwirio, ydy 12 am fwy na deg, ydy, mae fe wedi stopio, so mae wedi sgipio rhain. Felly, dyna tasg her, her pwynt uh, 5. Felly, ar ôl i fi mynd trwy ddefa, dwi ddim yn edrych yn anodd iawn, ond Unwaith chi'n gwneud hwn, dylech chi gallu gwneud tasgau um, tebyg iawn iddo fe. Os fi eisiau newid e i cynnwys 12 hefyd, fi eisiau angen rhoi ydy yn fwy na 12. Hyd yn oed 13, oherwydd mae'n mynd am yn eirifau. Bydd dal ddim yn gweud 14. Os fi eisiau dechrau ar 2, gallai wneud hwn.

So ni eisiau cymeriad i canu'r can 99 potel o werth. Meddyliwch sut y byddwch chi'n newid y nifer yn unig pob tro, felly pob tro maen nhw'n canu, mae'n lleihau gan un. Nawr, fi ddim yn mynd i wneud 99, bydd yn cymryd rhy hir i profi bod yn gweithio, ond gawn ni wneud um, 3 potel o werth. Os chi eisiau cael go, triach hyn ar, um, ond fi, ar fi'n ddangos chi. Dyma'r siart llif ar gyfer e. So, ni'n gosod poteri 1919. Ni jyst bydd'n defnyddio 3 am y um, tasg yma. A beth ni'n dweud? Wel, ni'n dweud y nifer ohonyn nhw, sef 99, potel yn eithaf ar y wal, A ni'n dweud e eto. A wedyn ni'n dweud, os wnaeth unrhyw poteri cwmpo i'r llawr, newid poteri gan minus 1, a wedyn dweud bydd na 98 potel a nes ar y wal. So cyn y rhan olaf yma, ni'n tynnu un i ffwrdd. A wedyn, ydyn ni'n anadrodd? Wel, ni yn os mae'r poteri Oh, sorry. Os nad yw poteri yn hafal i zero eto, wedyn, yn ail adrodd. Unwaith mae'n cael zero, ni ddim eisiau mynd eto, neu byddai'n gweud mae zero botel ar y wal, a wedyn byddai'n gweud minus un botel ar ôl os mae un yn cwmpo. A ni ddim eisiau hwnna digwydd, ni eisiau stopio fe cyn i fe cael zero. Felly, dyna yw'r siart llif, gawn ni creu e yn Scratch. So mae angen newid un. So poteili. Yn gosod poteili i, well, just tri. Wedyn ni'n dweud A cofio fan hyn, ni'n dweud um, newidyn a wedyn uh, neges testyn. Felly mae angen um, defnyddio bloc uno. Uno, newidyn poteli gyda yn eistedd ar y wal. A ni'n neud yr un peth dwywaith. Gall chi ddefnyddio bloc ailadrodd, ond mae fe just oherwydd ni'n neud e just, ni'n ailadrodd e unwaith. Ni'n gallu just rhoi copy and paste fan hyn. Yr un nifer o blociau yw e. A ddefnyddio ailadrodd, beth bynnag. A wedyn ni'n dweud rhywbeth gwahanol. ni'n dweud, os naiff un o'r poteli cwmpo i'r llawr, wedyn cofio cyn ni dweud rhywbeth peth nesaf, ni'n newid poteli gan minus 1. So newid. Poteri gan minus 1. O, minus 1. A wedyn ni'n dweud... A fan hyn, mae testyn, wedyn yn newidyn, wedyn testyn eto. So mae tri peth gwahanol. Felly mae angen dwy bloc unol o fewn ei gilydd i cael tri um, bwlch. Bydd na newid yn poteli. Potel yn eistedd ar y wal. Okay, so fi wedi gwneud y holl um, blociau dweud. Nawr, ydw i'n anadrodd? Wel, fi yn os mae poteri ddim yn hafel i zero. Felly, fi'n ailadrodd hyd at poteli yn hafel i zero. A gan ni gwirio bod yn gweithio. O! Oh. Fi ddim wedi wedi rhyw gair potel, ond mae'n iawn. So dau yn eistedd yn ôl yn nawr. Os mae un yn cwmpo, mae un potel ar y wal. Un fi sydd ar y wal. Os mae un yn cwmpo, mae zero potel ar ôl, a mae'n stopio. Okay. So dyna ni tasg her um, 4.6. So un ar ôl fi'n credu. Oh, right. So mae'r un yma'n bach yn fwy hwyl. So y tasg yw gan iddyn nhw dolenni, creuwch disgo yn Scratch gydag un neu'n fwy o gymeriadau i gyd yn dawnsio i gerddoriaeth. Ac o bosib cael golau ar y lliw gwahanol i cymryd rhan hefyd. Just ceisio gwneud e fel edrych fel party uh, hwylus. Uh, disco, pawb yn dawnsio. So, fi ddim yn mynd i dangos chi sut i wneud hwn, ond rhywbeth i helpu chi gyda dawnsio yn Scratch yw, os mae gennych chi cymeriad, fel arfer, mae ganddyn nhw mwy nag un um, gwisg neu costiwm. Felly beth chi'n gallu wneud yw pan chi'n cael y banner wyrdd i clicio, rhowch mewn bloc am byth, A o fewn edrychiad, mae bloc fan hyn o'r enw gwisg nesaf. Nawr, os ti'n gwasgu hwn, chi'n gweld mae'n edrych mewn rhedeg. Os mae'n mynd yn rhy gyflym, gallwn ni rhoi mewn bloc reoli, aros, Nawr, bach yn fwy rhy araf, felly beth am 0.5? Okay, so mae'n edrych fel mae'n rhedeg yn araf neu gallu fe fod yn dawnsio. Nawr, nid yw'r cath yn y cymherau gorau i ddawnsio mewn fan hyn. Os ni'n dewis rhywun arall, felly dywyswch gorlun, unrhyw un fel, os chi'n rhoi eich uh, bus y, um, y mouse pointer, pwynt y llygoden arno fe. Chi'n weld, um, fel enghraifft, mae Anine Dance gyda llwyth o gwisgoedd gwahanol. A chi'n gallu gweld cymeriadau sy'n symud trwy roi y maws um, y pwynt llygolen dros yno. Ok, so os fi'n cael Anine Dance, A fi'n neud yr un cod, so gawn ni copio'r cod yma mewn i Anina, so fel hwn. Fi'n gwasgu ar y top, a llusgo fe nes bod y pwynt yn llygolyn dros Anina, a wedyn gollwng e. Mae hwn wedi copio y cod o Sprite 1 i Anina. Gwasgu fe nawr, a mae'r ddau o nhw yn dawnsio. Iawn, ac o fewn uh, dwysio'ch gefnlen, gall chi ffeindio um, cefndir i wneud gyda dawnsio fel disco, yn ei weld, spotlight. Okay, a chi'n gallu gwneud cymeriadau i ddawnsio. Gall chi roi cerddoriaeth mewn gyda sain hefyd. Felly, beth geisio wneud yw geisio creu disgl, a wedyn, os chi'n gorffen e, cymrwch fideo ohono fe a danfon e i Technocamps, o at Technocamps ar Twitter, jyst so ni'n gallu gweld um, y gwaith chi wedi wneud a bod chi wedi ceisio eich gorau i wneud y um, tasgau her fan hyn. Iawn, gobeithio mae hwnna wedi helpu chi gyda ail adrodd yn Scratch. Yn y fideo nesaf, Beth ydw i'n edrych arno? Fi'n edrych ar defnyddio rhestrau a dolenni. So mae'r rhain, y, y dwy fideo nesaf, bydden nhw'n fwy um, heriol. Does dim rhaid i chi gwybod nhw ar gyfer y pecyn gweithgaredd. Dylech chi gwybod popeth nawr ar gyfer y pecyn gweithgaredd. Ond mae rhain jyst yn pethau